okay hi loko se yi sukile ne i timenemene ta ka gaza ti hlangane kahle na tinyungubyiseni vatsonga va famba kahle na xangani genge um partnered with um bungeni in hi kula hi le ka timenemene ta ka gaza ya so Okay, le- i- um, i- i podcast ne yes leyi nge le ku kuleni hi ndlela yin'wana yo chavisa ngopfu ende yi kulisiwa hi n'wina ya ya yes so ka podcast leyi vanhu vo tala ne na ku hi vheta hi kota ku va hlamuseta a hi timhaka to exposa swilo i yes timhaka to vulavula hi mahungu lama nge le ku trendeni a ku zondhi munhu a yi zondhi munhu ne ma yi twisisa nyana ne Eh, a ku dyondzi hi muni hi vulavula hi leswi nge le ku trendeni ma swi twisisa Ya. loko ku ve ku na munhu a nga lumiwa rhama hi va hi khe hi vula ku mani i lumiwe rhama ya ya swi fambisa sweswo um na ku twa papa rhungani sweswiwani a va lava ku yi tirapa ngwenya hi papa rhungani A xi kwate ngopfu Papa Rhungani a xi swi twisisi ku ri loko xi khe xi rhuketela xi rhuketela Gaza boxa ka Mike mara xi va xi langutise mina a xi nga ri sure ku ri Gaza boxa i mani ka hina vambirhi Yeah. so i phulani phulani i hoyi hoyi hi loko ha vo hi hlolela va ku Vesoli Mhani-Hulu u lovile. Iya haye iya kaya sifahleko saka sihlava si ri metsi ka Mulimu ri yaya. Timhaka leti nga kona, moya wa vona wu etlele hi ku rhula. Soli Mhani-Hulu

eish ku ri ni dume hi ku ni na nomo kahle ka ni i munhu wa nomo i vulavula ngopfu i na vudyela i dyela hi mavito ma vanhu oh guys ka timhaka to dyela ne okay ma, ma, ma va ta hagiyazo ma va ta pastor hagiyazo i hagiyazo laha Ku yi philani ivi philani a fika a xaveriwa suit a landza. Ntsena ku ri na ku dyela bra ya mina yi tshama yi landzini. So Gagaxa u vulavula ni mucato wa Gagaxa, mucato wa Gagaxa a wu saseki swinene. Ku na loyi a a vona ku nga ri ku na swin'wana swi hoxekile hayi. Suit a yi ri kahle ha swona, dress a yi ri kahle ha swona. Madyelo a ma ri kahle a swo? Mara ntu un'wanyana a fika ku suti leyi a swi endla nga ri matric dance. Why? Van'wana va ku black and white ingaku wo ya kosini. Eish! No, no. No, no, no. I- i mucato lowu a wu saseki swinene. A wu ri kahle mucato na khekhe ra kona hi leriya ro hindza na Buti July. Hambi Buti July yi yimini, a khekhe leriya a ri hindza. so eh, okay. uh, tanihi laha mintlhela yo koho hi ka hi vulavula hi ku vatsonga va tikhoma hi ndlela yo karhi na doctor va kona laya na vona va fanekele va hlamula doctor ku va swi vonisa ku yini ku na mazinghelele ne u huma bushu mara a swi vuli ku vanhu va ka buxi va tikhomisi swona a hi vuli swona a hi vuli ku mirhongo ka a buxi i madzingelele na rhuli va nga rhongo mara lavan'wani mirhula mi n'wi tivi so hi ku namuntlha vulavula hi vatsonga chairperson yi kwihi chairperson ya tinyungubyiseni ya lava mi ta veka mavonelo ku ne swi vona ku tanihi vatsonga mi yima laya ka mike chairman mi swi vonisa ku yini hi matikhomelo ma ma ma ku xivhekula phela i le ku xibekuleni eh. ya i vanhu va ku rhandza swo hisa lava marivoo a ku na un'wana vanhu la n'wansati hi kike n'wansati a hi kumeli n'wansati wa yi-one a ta kota ku hi byela ku u titwa njhani hi makhome ma mazingerere as mtsongo un'wana a kha endla leswiya

wa swi twa yes mi titwa njhani mi nga va vutisa mi titwa njhani hi matikhomele ma ma zinghelele tanihileswi a nga mutsonga na n'wina mi ri mutsonga ende matsonga ma ma dume hi ku tikhomisa hi ndlela yo karhi se n'wina mi titwa njhani ku vulavula ka ntiyiso hi matikhomelo ma ma ma zinghelele A ni voni swilo swo huma endleleni. Ndzi kombela ku nyika ndzi kombela ku nyika mavonelo. Ndzi kombela ku nyika mavonelo. Xikongomelo na twa lani? Yes. Ma mina mavonelo. Xikongomelo xo va ni vula swilo swa so ni wa kumbe ni hlamula so i ku. hina vanhu hina ya swo loko hi vona munhu loyi hi n'wi hi n'wi hi vona kumbexana i vulavula ririmi ro fana na hina a endla swo ka swi swi hoxekini mm. mara loko swi endla hi zodho wa vantu loyi a nga mizulu a swi hoxekangi se swi nga hoxeki ni le ka mazingele tani loko swi nga hoxeki ni le ka vanhu van'wanyana ina i mutsonga mara a swi vuli ku matsonga hinkwawo ma dyiwe yena i lo vona ku ri swo leswi nga ta n'wi hanyisa swi n'wi nghenisela mali hi ku xi bvekula inkomu okay Okay. Yes, girl. Yes, girl. Yes, yes, yes, yes girl. Yes, uh, girl. Yes, girl. Yes, girl. Okay. D doctor. ani swi tiva ku ri ndza ka ni veka doctor Dokodela. a khonini ne Eh. mo yimisa voko or mi nga ri yimisi o i madokodela Eh, madokodela hinkwawo hele Eh. i madokodela hinkwenu na na dokodela ra- ra- eh, le- ra- ra Loko thicara ra mina ra ku ri- ni kombe ku nyikiwa chance i dokodela ra ra ra thicara ra mina ra blue ribbon Eish, dokodela mi- eh. mi- mi- mi tlangi hi nkarhi wa n'wina no bula i munhu wa kahle ngo okay Okay. eh, eh, eh, madokodela mi lava ku vutisa n'wina sweswi tanihi vatswari ne yes tanihi vatswari no Yes. fear no, no favor favor loko ku ri mi ri matikhomelo ma zinghelele ma kahle yimisani voko loko ku ri a ma kahle mi nga yimisi hi two second yalini one two swi ri a ma kahle mugel a wu winangi right Okay. Eh, hi hi- hi ndhaka yeleyo ku na ku na yin'wana ve i gogolelo ma ku ta gogolelo hi lava va xinyamana swona va ku loko mi la ku khendla mi ya ka vona eh Ya- gogolelo ya- ka khendliwa ya- la hi hanya eka nkarhi wun'wana wa dangerous too much okay and i feel like eh loko vanhu va humile maybe se va ti tiyunivhesiti phela laniwani n'wana n'wi hanya bya yena laniwani ya so a ni hina hi vanhu vo investigata ngopfu hi loko ni ya investigata ni ya huma hi gogolelo one day a kwatini na vusiku ri na vusiku so ya a kha ku um u ya nambyeni u ya pepejela vanhu a ni tumbeti okay ivi ni texta ni n'wi xavelela ni ku i vanhu lava hi ku a ni va tiva ni ku um please va tweleni vanhu lavayani then a ku i know it's fine ni ta va twela hi ku ku vuriwa mara ivi se ni ku hayi mo ni mi vitana ka podcast ni ta vulavula na n'wina hi fika hi bula na vona hi lava nga vulavula hi ku khendla Mm. se futhi hi tlhe hi vuya ka mhaka yeleyo xana ku va munhu a khendla swi bihini and hi ku ya hi vona va te ri yini a ku na ku dlaya vanhu hileswi va nga vula swona ku khendliwa se mhini la ku twa ka n'wina sweswani ku hi ku ya hi n'wina a ni thekinoloji ya i thekinoloji ya vatima ni yo khendlakhendla yes yes mi vona swi ri right na ku munhu a famba ya kwala ya bohaboha swa yena ku a ta va na mali mara lexi nga ni tsakisa hi gogole leyi yi te eh. ku na price you will pay the price at the end of the day yeah wena n'winyi wa swona so ni kombela wa one loyi a nga ta fika ya mike se right a nga ta lava ku vula ku yena u ri eh. yini ku khendla Dr. Makamu mi right. a ku na un'wana ku vula ah, ah, hi le university laha musi ma ri- ma ma presenta Yeah. emhle ya Okay. Ayi twi. Ya ka dokodela. hi mavonelo ma mina loko munhu a a kala a teka xiboho xa ku yena u ya a ku khendleni um u va a lo a ngo pfuka nampundzu njhe a ku bulumuku a ya i va a a vi na na na na na njhekanjhekisano na ku kayakayisana ka miehleketo ya yena navusiku loko a tlela ivi hi swiyimo swo karhi a tibyela ku swa antswa ni ya ni ya khendla xo biha Eh, i ku va loko se swi lava ngati ya vanhu lava u nga fambangiki na vona. Loko ku ve ku khendla lokuya ku pfuna yena tanihi hi ku ya hi hi leswi hi marito lama mi ma- mi ma vuleke ma nga vuriwa hi gogo va ku a ku na ku a ku na ku ku ku fa ka munhu a ku na ku dlayana. Eh, loko ku ve yena swa n'wi pfuna A ni hi a nga ta hakela Yes. ndziho luwavo ngo wu ta va wu ri kona hi ku a ku na nchumu lexi munhu a nga xi endlaka ku ri hava switandzhaku. Se loko ku ve swi vuyela yena loko ku ri u landze nyoka ivi yi tirhana na yena ni vona swi nga bihanga. ku mm. biha hi loko ku fane se ku fane ku u ta dlaya u ta dlaya maxaka ni ri ya va va ya ku heleni dlaya vatswari va helela se u yele evanghaneni ku a ni va swi ta swi ta lava ngati swi lava ku dya swilo leswiya so loko ku ve ku ri hileswaku u khendla hi ku ya hi xitayele xa gogo valava ku nga ri ku a swi dlayi munhu ende yena ku ve u na xi u na ku na xivangelo lexi nga endlaka xi n'wi yisa kwele ayi mm. ayi twele ayi

Eh, that's why na mugobhozi loko a tale ka mina ni ba xikhonge xin'wana loko a famba heyi a va tshembisi vanhu lava a va tshembisi vanhu lava Mm. ku na rhumu yi nga ngheniwiku ka yena wa ndzi sukela then a namuntlha futhi hi famba Okay. kahle ngopfu ku na kokwana bini mayingani before hi fika ka kokwana na beni mayingani eh, xihisa lexiya ku na xihisa xi nge te xi xi twi ku mikwembu yi ta pfula tindlela loko xi tleli na gogo lelo xi ku hayi na mi kombela haleni um mikwembu yi ta kota ku pfula tindlela timhaka leti nga kona and then kusuka ka yona hi ya nghena ka ya gogo na beni mahingana eyi kokwana leyi va lava ku hlamba yin'wana i va mani va tivaku yeah. kombe ma va nyika mike yi ri e yes mi ta kota ku hi byela ku yi rini kokwani leya final se yi ta va na dokodela laniwani because hi le ka xitsonga hi le xitsongeni ya n'wina mi twisisa yini vulavulani a ku na Or- mfundhisi wa or- n'wina musi laha or or Hayi. mi mo Okay, hlamuseta cool. kota kota ku hlamuseta ivi ku endleki so beni ma ingani humesa album right la humesa album ivi ku va na kokwani van'wana va kha va vulavula va kha va rhuketela va ku e Va mari ni ku- ngo ni nga vuli Hlaya mara va ku- Bibele. va ku va ku beni ma ingani u yivi nghoma ya vona

a va se tshama va humesa album ku fana na vabeni meyingani tinsimu ta vona ti register-riwini hayi khona mara va se why va ku ta tiyimbelela vona ti nga register-riwangi u yi tlema njhani xilo xi nga ri hinkwako a na ha ri tsundzuki mara ni kule ni kha ni ri tiva risimu leriya i risimu to ti va ri va ti mi ti vitana yini hi xintiwa ra xilungu ra ku ti-folk music a ti onwi hi munhu ho ti tiva ku ti ri ku fana na ta gospel to tala Tele- tele- tele misevethweni so risimu leriya kokwani ve ri i ra vona gaza bosh okay eh, mi hunguta mavito ma vanhu heyi a no mali ya ra hakela machaya or kuna kuna disclaim oh okay amatwala all right so se ni lava yi hetelelaka dokodela dokodela loko ku ri video la mi yi vonini i munhu a nga teka video kokwana va kha va rhuketela i kokwani vakulu i kokwani vakulu as vatsonga swi veka kwihi mike mike a yi ka dokodela dokodela kokwani lava va rhuketeli ngopfu loko ni ni pfula ni vona kokwani lavayani eh, a ku ri vusiku byin'wana mara eh, ni chuhani ni tlhe ni nga ha phayi hi ku marito lama va nga ma tirhisa Marito lama va nga ma tirhisa tanihi hi mutswari, tanihi hi kokwani, tanihi munhu lonkulu ni hi ku twisisa ka mina ni vona nga ku a va fane va nga ma tirhisanga hi ku loko ku ve vona ku na swo karhi leswi va lava ku swi vula ka Benny tanihi munhu lonkulu ende Benny i i i n'wana ka vona a va fane vo yo endla ndlela leya ku va tshama hansi na yena va vulavula na yena kambe hi ku ya hi leswi vo ngo tinsimu ta vona a ti kandziyisiwanga A swi hambananga na leswi a kha ni swi boxa laha swa Mfuwo wa Rixaka ku ku na tinsimu ku na mintsheketo a hi swa munhu. Leswiyani a ko ko va ko va vutlhari lebyi byi nga va byi va byi va kona ku suka ka vakokwani werhu. So na tinsimu tetiya ta ndhavuko a ti na mu a ti na n'winyi. Loko Yes. tinsimu tetiya va kha va ti yimbelela laniwani ta ku ve Thindwa rindwa thindwa rindwa ku hava munhu a nga vula ku i risimu ra yena. So Yeah. loko Benny yena a ya a ya a yimbelela ivi yena a a tatisa mindzumba liyani ivi ri tsakisa. Vona va va va vona ku se Benny u ri hundzuluxini, va twa ku vava. Marito lama va nga ma tirhisa hi emichuhwini, hambi mina, heyi, ku na marito man'wana ni nga ta ka na, heyi, ma tika ku ma huma hi nomo wa mina, mara kokwani yi ni chavisini. So a swi hi, swi, swi, swi, swi hi veka a, swi, a, ni vula ku a swi hi tlakusi loko va ku tirhisiwa marito mo fana na lama va nga ma vula ku va ku va ta ku xitlangandla a xi xa va nga xi boxa. So a swi, heyi. na na chuhini so hi blame mani hi blame kokwana or hi blame muteki wa video hi blame muteki wa video ku na yena hi a hlohlotela kokwana ku kokwana hi mone mi ni mi xuta ku beni a ta swi kuma hi ku beni i munhu loyi a tivekaka u le ka social media hi ku loko yena yo vula ku kokwani va vulavula kunene va nga xutiwangi kokwana va nge teki video hi voxe a va ta va nga kumangi matimba mara va hlohloteriwe hi vateki lava vo va nga tlhela va titumbeta ivi ku huma xikandza xa mhani xa kokwana Kokwana ka ha pfumeleki vona ntsena, va na vana, va na vatukulu, ku na vanhu. Hi loyi u huma hala ka vo Masoncha, u chana ku vula ku va huma hala ka yini hi mhaka ku ri va n'wi poyerile. Eish. Hi khensile Doc. Khensile Doc. Just a second, I think kuna Eh. kuna kuna ti-comments to tala ti humaka hala mara a va le ku vulavuleni kun'wana hala a va swi twi lava loko mi kha mi vu- va kha va vulavula. cause vanhu va le ku vulavuleni hala mi na comment I, I, I think lava xanisaka ti-cool time le handle le ku na cool time mali muni i mali muni cool time ai nkova ma xavisa hala makete rhula maketa acha ngumi lava ku acha mi ta mi ta xale ka ngenzana sikhona lana sikhona

oh inkomo no va ti khulutela a hi nga lavi xava a hi ku va disturba swi le ku- x- eh, xiphaza Mo- mo la ku ni xavise Xi le cool ku time. kavanyeteni mi le ku mahlo- a va jikajika mahlweni ka khamera laya Sikonxa ka Gaza. Hi, hi loko hi loko advocate va ku eh hi loko advocate No, before kwalaho ma Okay. wa twa sikonxa ka Gaza ene ma wa rhandza ne mi va rhandza ngopfu ani okay mo hi sukela ku jaha i mi ri ku endleka yini Hi loko advocate va ku eh ni ofara va okay advocate va offer va va rhange va ofara ti-couple letiya a ti ri ku trendeni ta Ya. loyi liya ya suit ya lava humaka oversize mtititi ka mtititi um mikhaphu leyi hala ka n'wina mi voni musi ku va munhu wa ka mtititi la

the adventurous swilo hinkwaswo leswi u nga ta Hinkwaswo. endla ti-games everything food i party ya covered. swona that's why ni ku u rhandza ku dyela so swi covered swilo leswiya hinkwaswo ne Yes. se vi loko va vona ku ri va pfune couple yin'wanyana at least Va lava lava ku hi- pfuna va heti- yin'wana va heti futhi. xikolo se va ku ku na couple leyin'wana yi nge le ku trendeni mara swi tiko mi nga ri swa xikolo a swi yi laya va yi rhandza se ni la ta n'wi xavela laptop ti-calculator yunifomo tibuku Ti-pencil, te- eh. everything ti-guides everything leyi nga ta swi lava for xik- swa xikolo Ehe. ne mara a ti si report eka grade nine because lexi a ni vula ka grade nine that girl va ku a tisi report ya grade 9 yo pasa yes ya Ah. ti-term tinharhu ku hana yi leti nga huma a nga humesi va ku hambi o tisa yin'we leyi a nga pasi a nga humesi yin'we hi vulavula hi yin'we phela kwa term yo lahla ku fana na term one loko loko wo za u tsandzeka ku pasa term one ha swi tsandzili so guys n'wina hi relationship liya mm. ni kombela va nga ta ni ku hi ku vona ka yena u vona nga relationship liya ta hela leyi va ri nga pimapimi ngopfu vanhu ku u nga humelela yini munduku you never know mara mm. ni twa nga ri layani ne emabofu mambirhi ma kokana ku hi ulu lexiya xa mfana xi xi tshika grade 9 xi tshiki ka grade 9 lexa n'wansati xi tshika xi xi le ka grade 9 lexa mfana xi loko mhana lexa n'wansati va landza n'wana ku haye haye haye xi khoma yi hlongorisa mamazala hi banga ya i ntiyiso lava Xi hlongorisa a va- mama a va Zala hi join banga. life leyi a ni ri na yona na mhana n'wana luyani ne hambiloko xefe va ri kona laha Okay. a hi ri live na mhana yena straight va kha va rilela ku pfuniwa mi yi vonile ne xivi xi va byela ku va sukela ku jaha mhana xona sukelani ku jaha so vanhwanyani ni la nhwanyani sweswiwani a yimisa voko a vulavula ku titwisa ku yini hi lava va nga va nga yimisa laya lava va nga yimisa voko leyi a ni ta ka dokodela mike leyi le hansi hi kombela yi twalanyana eh yi kahle loko ku ri ku maswitwanyana yi sharp ku na probleme ya line yo suka layi ya leyi so loko ho yi ngetela ngopfu yi ta ndla leswi swa swa feedback yi ta ndla leswiwani Alright. Mo mo Alright. tlakusanyana voice mi nga tongi ngopfu. va na munhu vo tlakusa kunene voice eh, what if okay comment ya mina leyi ni nga na yona hi relationship liya xo sungula lexi ni nga ta xi vula i ku vanhu lava hinkwavo a va helelangi punchline yo i ntiyiso lowu hinkwenu hi tsandzeke ku ku amukela no wu vona ku vanhu lava a va helelangi. Xo sungula, Mixoku na vona mhana yena sesi luya va n'wi vonile ku suka a ha ri tsongo ku a nga helelangi, vo chava ku tikumela mudende na swo n'wi landzelela. Hinkwawo va ri va byela leswaku a nga helelangi. Va ri two, Munhu wa mali a nga ta byela mhana yena ku va ta yena. ende munhu wa normal a nga ta pfuka a yimbeleli hi mhana yena ku wa maphuphe thwa wa fani he u phupha vukati vo va n'wi phuphe swa kahle swa xikolo a ku tihelelangi mara loko mo kuma ku kaya se sine ice cream ya bakita mina yona mi kuma ku le ka boyfriend ye kona mi nga mi nga jikeli vatswari mara vatswari nge va jikeli mhaka ice cream lexi hi faneleke ku xi amukela as gaza i ku i vanhu vambirhi vo ka va nga helelangi okay a ku mjita un'wanyana a nga vuyisa a ku na mjita a nga kidnapa n'wana wa vanhu ku a ta a ta hlamuseta vonelo ra yena wa mi teka vana wa vanhu eh majita mahluli okay un'wanyana mahluleki hi chava word of the day kota a ku na un'wana a lava ku nga na seyi veri va cha commenta la mi right majansi hina hi chava commenta u to twa munhu ku twa xiku dokodela ndzi ka ni ku chaya hayi to xinapa kunene a nge vuli sweswo um hi, hi, hi ku vona ka mina ne yes i think challenge leyi a yi sungulangi sweswi bcause loko mo landzelela kahle history liya ne mm. yi sunguli khale n'wana loyi a nga sungula ku baleka kaya sweswi xibaleki xibaleki xa ndhuma so so hi maxava mina ni twa nga ri na sesi maybe yi nga za ni tshemba sesi laya loko va ku ri swi ri sasa yi kolota vana lavaya ya va kolota yi va kol- yi va- yi va kolota mudende lowukulu ne so swi ri yasi kona ka gaza a hi na ku yi ahlule hi hela kwalaho ko vo ka va nga tlharhangi kahle okay mara hi n'wina mi layekaku loko va va life hi n'wina mi joyinaku Eish. okay Pastor. Dimension. Hi loko. Pastor Dimension va na xithivulo hinkwaxo. Mara a mi naveli ku hanya ku fana pastor. Ma swi navela? Hlahla a wu swi naveli. Why? one two yes sir. Mm-hmm. Yes, yes girl. mugel yes girl oo a mi ku ze ni nga swi navela ni i mhaka ku a ni ku na maheveheve lama vanhu va ma vulavulaku mayelana na pastor ene pastor i mfundhisi loyi a fanelaka ku va a rhangela vanhu And at some point loko va fanele va yima phulputini va chumayela pastor ivi se mundzuku mi kuma ku va ya va ya endla swin'wanyani leswi vanhu va swi vulavulaka va swi vona hi ndlela yin'wani a swi fambisani mhaka ku na vona n'wini yo xem sorry miguel u nga vi emotional a ni vi emotional yi sorry miguel a hi chava ku trenda n'wina a ku na ku trenda mi nga chavi You are safe. kwa munhu ka gaza a nga ta mi sukela loko mi ri na yini gaza Okay. hinkwayo think about anyone Okay. think about anyone ka gaza ku hana wun'we mi safe so loko va kha va swi endlisa leswiyana ni swa- swa swi na ku chuhisa nyana a ni swi tivi nga swi veke hi ndlela yihi mara swa chuhisa yeah. okay okay so if if ni nghena kereke swi wrong ku ya clubini swi rhongo ngopfu okay it's fine okay mo twa se all right hi ta veka laha ho hi ta vuhi ya hlamula a swi rhongo wait ya okay ku va mfundhisi a ya a ya a clubini a ni

Sesi eh ni ta rhanga ni vutisa question leyi ma nghe kereke no embaza no embaza mi ni ku mi vula ku ri munhu is better a endlela swilo tikhoneni a nga voniwi vanhu swi endlaka swilo swi va right hi swo mi vulaka swona swi rhongo okay eya swi rhongo rhongo i rhongo Hikuva ku va mfundhisi va yima ka pulpit va vulavula a va yimeli hina va represent-a Xikwembu. So loko vona va ya club-ini na vona a va yeli hina i vutomi bya vona se vona va fe va chuza ku ri va wela ka vufundhisi or va wela ka ku ya a club-ini. se swi rhongo okay kumbe va wela ka ku famba va ka vacation va sasata ni Eh. Xivu- xivutiso Ivi va ku i ku- loyi a lava ku- a a Xivu- twa ku xi- ingaku swi rhongo loko ni famba ni siya nsati wa mina ka vacation a Xivu- fambi na yena yena Xivu- xivutiso i ku mfundhisi wha- what if va ya kerekeni va ya ku wineni ka tisouls

Hi ku vona ka mina swi wrong ku va mfundhisi a ya kerekeni. Hi vana swi wrong ku va mfundhisi a ya kerekeni. Ma- Mfundhisi swi wrong ku Ku va mfundhisi a ya kerekeni. labi. A swi wrong. Ah, la nga wena una problem. Swi wrong ku va mfundhisi a ya clubini. Oh. Eh, hikuva loko i fane i ya ekerekeni i fane i va i karhi i mahanyelo ya wena ma fane ma koka rinoko ka vanhu lava nga le handle ku va ta kota ku ku landzela se loko va ku vona clubini there is no way ku va ta ku landzela na vo va ya ekerekeni va kha va swi tiva ku loko ripela wena i rhanga i jika halawa. Eh. Hey. Okay, okay. ya swi vula ku na mina kahle ni fanele ni cinca maendlelo ma swilunyana ni mara ni Yeah. cince masiku lawani bcause na mina na mina ni nge kereke phela Ehe. Xichayi xa organ. Ni nge- Eh. ni- eh, eh, Vanhu lava ka- vekele ka ka- worship ka- team. ka tiktok ni character yo tala leyi mi yi vonaka laya yi hambana na mina loko mi ni vona a handle okay na nyuma no nyuma phe mina ne- loko mi vona mbo kahle straight so ni munhu wo nyuma so mara va swi tiva hambi ko endleka yini na yini character ya mina a ni nwi byala hambi ko endleka yini na yini yes mara a swi dumise swin'wanyanyana so so okay eh a a swi dumisi ku yini a swi dumisi ku yini loko swi duma ah, move mi swi hlaya ma swi tiva. Em. Leswi a swi dumisi swona a swi dumi ku vona na Pastor Dimension va pfa va famba swin'we ende swi dumi ku i sesi buti n'wi mi rini mi va Ya- loko mi va ya- langutisa ya. mi va vona njhani va ri va tlangela vafana vafana na banyana banyana va ayinana vafana lava mi mi swi vonisa ku yini n'wini hi free hinkwenu ne Hi free munhu a hinkwenu. veki vonelo ra yena a ku zi ku ri na nchumu yo chavisa n'wina loko mi n'wi langutisa Oi. am- a mi voni munhu wo ba thanga la Eh? ku na a a ku vulavula mina na munhu a yima vulavula e vachava hi okay So, la ku twisa xivutiso no twa vafana vafana vanyana vanyana Eh? xivutiso xi ku yini kahle kahle timhaka to ba thanga ni mi twanga kahle okay a ni ku n'wina mi swi vona njhani hi ku ve ri i munhu wo ba thanga a ni munhu wo ba thanga mina na ku byela wenu wa swi twa a wa vula mina Eh, a va vula yona ngwenya mi vutisa mi ku ri n'wi mi ni mi mbona va njhani vona njhani yes na mi ni ta veka ra mi vona na ha ri ku va zoomini ende n'wina n'wina va so ma swi kota ku vona vanhu va vo tlangela vafana vafana ha mi nga yi hembeli mi nga yi ha mo mi ni mi byela ni yes lexi mi fanelaka ku xi tiva ku sukisa namuntlha hinkwenu lawa hey. mfana kumbe munhu wa xinuna loyi a nga friendly ka munhu loyi a nga gay eh. a nga va ri busy na gay n'wi lava vo va nga swi lavi ku tuma va ri kusuhi na gay va na ti-insecurities because va tibyele ku xihundla xa vo xi ngo ni huma nkarhi wun'wana na wun'wana so loko mo vona munhu a khavalula ku biya hi gay loko yi khe yi hundza mi tshame na yena mi nga n'wi yingisi ku leswi swi endlaka loko ku loko ku hi ku hundza awara ya ya ya ya ya na- ya nkaye Nkaye. Yes. Eh, so lava va nga friendly ka ti gay va innocent i know na swi tiva Am- amo hi koka amo hi koka a ndzi mi koki serious ko va ntiyiso ma swi tiva ku why Eh. like a va voni xi xa rhoko ku va va va tikuma va kha va va coexista na munhu loyi a nga gay and a va voni and like a va a va na mihleketo liya leyi munhu loyi a a hanyaka na ti-gay a yi hleketaku the swa yini ku ya ma swi tiva ku van'wana va chava yini se vuyani ka mhaka ve ke. magangisa vo n'wini se vuyani ka mhaka mina mi ni vonisa ku yini o mi n'wi vonisa ku yini hi ta vuya ka liya ha i va gay okay ni khometa mi Mpoyilekile, ya

I'm not gonna have one. Ah, eh, ah, eh, eh. Mi right. Kuna kuna kuna van'wana va kha va vulavula la. la ta ku ni yisiwa ka gaza boxa se va ya Ah, lava swi hundla hi Feel mina. free. a no bula Feel free. A ni- va twi loko ni ku ha na foli ya va nga yi bala ya Yeah. Ve- Ve ri tshamelo. Oh, na fole ni nga yiba. Four leyo tshama so. Oh, oh, ah, ish. Kwa ku matani. i ma i ma i ma ma vona ma hambana tshamelo ra n'wanuna hi leri ma ni vona mina since ni tshame so twanani twanani misa loyi a nge se tshama a va ka a business meeting se that's why u tolo ku tshama nga ri yo dya nyama ya hloko ma vo a nga swi tolovelanga swilo leswiwani okay mara ka ku vuya ka mhaka leyo ne vanhu a va za- va ze va ku um mina ni abusa un'wana munhu but a ni nga n'wi abuse a no endla ti-comment mina ni munhu lowa ku ni endla ti-comment loko hi xi xo ka a nzondi munhu ma- ma yi twisisa Yeah. henhlahla a ni- a ni- a nzondi ni ku why munhu a tumbela cause u n'wi hanyisa ku vava ma twisisa na vanghana vo tala ngopfu va ti-gay and a ni na problem na you're one of them nhlahla yeah from today yeah from today yeah hola sitwa yeah ayi ye mahlweni okay um yi komba yini la a va yi tolovelanga foni yo durha a va- a ni yi tolovelanga braces competition a ku ri na competition yin'wana yi nga va kona i think three months back ka, ka, ka facebook va ku ri eh, followa sherani picture leyi ya ti-braces leswo vekela la mantinini la hi un'wana wa ka gazi wo duma vanhu lava va heli va nga tikumangi se va byeriwa ku ku laveka mali ma ta twa timhaka ta hi loko mina ni ni nga na nomo ngopfu eyi no vula vanhu ba hi letter of demand okay ma yi ta letter of demand three times yeah so lucky enough lawyer maloyera hakela okay so n'wina do you think ku ri ka gaza ti content creator ta user vanhu lava ka va nga dumangi na ta mi uza ne hi ndlela ya njhani ya namuntlha ku ri a teli hlahla xe hlahla ya hlahla hina va use ngopfu evuton'wini xem mo ni mi hlamusela ni ni nge vulavula ni nge mention mavito ma vanhu ni Yes. ku na content creator yin'wana na nqambi yin'wana vo duma va nga tshama vula ku ni use ku ka ni vhe mhani tlelanga na mabuntswinxili so vanhu lavaya i think va tshava ni textini last year loko hi ya ku hi le ka lembe va ku va lava ku ni va promotela swilo ne swi katsa na ti swin'wana swi katsa na tinghoma swin'wana swi katsa na na ti-brand ni swi swa misisisisi ma vo so munhu a ni byele timhaka to ku va a ni transport-ela swi kumbe ku va a ni paxifayela swilo leswiya i lava two hundred rand ene a ku benefit mina loko mi ti-followers ta mina ti vona product ya yena ti khe ti rhandza mina ti hela ti rhandza na product liya so va ni text va ni byele timhaka to ni fanele ni va nyika two hundred rand yo paxify ivi ni ala ivi lowun'wana lowo cina loyi i lowa futhi i swi nga vava loyi ni ya ni ya bvadleka kwahala kaya kwahala a ka bungeni kwahala kaya a ku ri na a ku ri na event a a rivolwa in Ni teka nguvu ya mina leyo yo- yo- ya wasi na basa leyi. hi loyi wa lumba Ah, yena hey, lweyi na hakerini luya. Oh, okay. Lweyi na hakerini last year. Okay. A hi yena shem. Ivi ya loko ya heta ku performa a rivolwa in ku ku tsutsuxa na swimpfulani. No i nghene hi kwihi handle ka movha ni n'wi vona no sa ni ni ni ni omina swingubyana. Hi mina luya.

ku ku va na justice for sweswo ni vulavula na mina believe me by tomorrow u ta mi hakeli munhu yaloye hi bye eh, ah, hi byeleni ku i mani mi ta hi byela ku i mani Ah, loko mo hi huma vulavula- laha mo mo vulavula behind ku ta va na u ta mi justice hakela ku ta va na justice ha mi Yeah. tshembisi um ku na ku na timhaka ta jiwani ingaku a nga la ku tikhumba kahle mi ready okay um ku na timhaka ta jiwani u le ku trendeni ne i le ku tlakulatlakuleni ka swinhwenyetana i vu tlakula tika tlakula tika tlakula heyi tlakula ha so van'wani ve ri um ku na risimu ro karhi ri linge le ku promote-weni mana van'wani va ku ri yi personal n'wina mi yi vona njhani mara um Mi yi vonisa ku yini vhele? Marketing strategy sweswi wena i nga pfumela okay ti tekiwa ti veka titangwini ta nsati wa Juwani sesi luya a ri na Juwani va tshami va endla vudobori vuhakatimba swa straight hi vulavula swa serious sweswi hala wena i nga pfumela i vona boyfriend ya wena yi tlakuli x ya yona hi ndlela liya ni nga yi boxa sesi luya ni nga boxa vito ni nga vulavula hi mavito vulavula ni- vulavulani sesi Eh, mi ta ni defenda musi loko vanhu vulavula ka TikTok. vulavulani mi nga chavi hi ta mi defend mi nga chavi Eh, sesi luya mi n'wi vulaka mi ngo va endliwa ha katimba mi- right hi ku hi vo va nge le ku tlakulaneni Yeah, it's- Yes, it's- yeah. i nickname a vito ra yena. nickname a vito ra yena good. okay Mm. mbula sesi lavaya mina yes. ni vona hi nga ri i, i marketing strategy because loko ni cheka ka tiktok na nsati wa g one va swi postini swona swi sweswiya a va a nga kotangi vanhu lava va khomentela na le ka swilo swa kona va ku he mhatsongo mhani hulu ku ya hi mina ni i eh. marketing strategy u u tshame u va na boyfriend mi rhandzana two years or three years nyana okay fine fine a ni veri i marketing strategy marketing strategy why sim sim a deletini i va a tlhela ku yi yo hekiwa loko sweswi akhawunti yi hekiwini ye swa deletiwa swilo hi ku swi ala swa ha ri kwalaya. Sorry. Okay. Oh, oh, hey, hey. if i-marketing strategy a ni why g1 a poste ka facebook a ku ni na ku tshemba ku mi tsakini a menxiona philani na cmc a ku ni xa ku mi tsakini leswi mi nga edita hi mhaka ku nsati wa mina se i fambe swi ku yini yini yini yini ni swi vonini namuntlha ende sati a nga fambangi Ni kombela ku hlamula lowa marketing strategy. Yes. Loko a ku ri marketing strategy why ka ti-picture letiya ku cinciwe ti-outfit? A va ta va xuti picture ya yi one ivi then va post-a yona. Se lahaya ni vona va cince ti-location-i na ti-outfit swi nge vi marketing strategy leswi va nga swi endlisa swona. twa ndlala swi personal a swi na vu-marketing straight ma vona loko mi mi mi mi analyze that's why mina vanhu vo tala mi kuma ku loko ni analyze xilo ne Yes. va heta va ni teva ku hi kombe ku u dileta kama ende mi kuma ku swi sheriwe hi vanhu vo tala ni nkarhi wolowo. analyzer hi vuenti mara a ni nga vuli ngopfu ku i marketing strategy ntsena or kanjhani a ni se va xo ngopfu but lexi ni nga fika ni ni xi ni xi vona sweswiwani yes swilo swi na ku planiwa ndzeni hi reason leyiwani va cinci ti-outfit is fine ne va cinci ti-outfit mara hair style ya nhwanyana a yi cincangi ti-earrings ta nhwanyana a ti cincangi na lexi a xi vekeli lavokweni laha xa yellow ku komba a ku ri ndhawu yo karhi lava nga ka yona for swilo leswiya eh. a xi cincangi wena loko wa ri nhwanyani um eh, u nge eka tindhawu to fika four mara u kha tirhisa ti-earring tin'we so mara hi nga tlhe hi vuya hi leyiwani ndza vona endla vakatimba byin'wani ne yes yona endla vakatimba byin'wani ni planisa munhu un'wanyani ku pfala manyala lamaya man'wani ma nga le ku teni lama ni nga ma endla ka ndhaku yes se swi possible ku nga ku ri na manyala ma nga endleka but then ku ma pfala you create something so ka yeleyo a a ho concluda ku for now hi ta ku a hi vo plana vo yo plana because a a a ni- a hi nga tivi ku ri na nghoma yi nge le ku teni mara ni vone ivi depost yin'wana um jiwani depost cover yi vulavula yini cover liya depost cover ku komba ku na ngoma yes a ni ti ku hi album kambe ya gaza bocha yi humerile yi hume last year yi hume eh swi ri huma ka swona kha hi pfala ku hi ta hatla hi ta sina nkarhi wu bi ngopfu ku na henisi la vanhu vo tala va complaina ve ri henisi u twa hi nsati eh? doc eh va vilela ku henisi u twa hi nsati mm. swi kahle ngo leswi va swi endla ku hinisi na mina na mina tanihi dokodela loko no kuma munhu loyi na na yena a nga twaku hi mina ni nga ti ba xifuva hikuva vavanuna swi endla ku swi endla ku yini ma n'wi vona henisi phe henisi a nga a nga hala na hala swi endla ku wa hlonipheka henisi hi mhaka ku u twa hi ni hi nsati se mara loko o twa hi majita a twa hi vafana a nga ta fika laha a nga fika kona a nga namuntlha ta aka a nga ta aka u na muti hi mhaka nsati loyi wa yena so hina ka hina se hi vona boti loyi a nga vupfa hi vona papa loyi a nga vupfa a nga na vutihlamuleri family man leswiya swo talatala leswiyana ni Hambi vo ku hleka na na na Doctor Thomas Hasancoko va vule va ku loko u lava ku rhula u ti tsakisela nsati. Eh, Inkomo doc. okay ku na un'wana Oh. Eh, se za za khoma mic ya mi byela va Yeah. tsakisa okay Come on. Ah, eh. gaza bosa na xivutiso ka n'wina Kata Yesu u kwihi? I khale nyana swi yo hwi. Kata Yesu u kwihi? Um Kata Yesu u kona. A mi nge n'wi tivi. Leswaku ri na maveriveri mo va mi tshikini ke? Eh, a xivutiso xa kahle ngopfu. Xa kahle. xa kahle n'wi dlaya ta ka munhu wa right ta ka munhu wa right eh ma vona social media ne mi famba careful hi social media leswi mi swi vonaka social media mi nga swi tekeli ngohlokweni swi nga endlaka swin'wana ku ri tiyisa swin'wana ku ri mavunwa ma yi twisisa ne mm. eh vayisa lava hi vona ni tshamaka na vona lavawani i remember n'wana a fika ku ve gaza boxa u tshama mukhukhwini un'wani swikwihikwihi so so so so so ne yes ma twisisa why cause unpost ku ni tshama kwihi ku humela yini hi mina more special ka leswi va vanhwanyana leswiwani loko tibifi ti sungula ne mhani vaviwi loko ni bifiwa mara ku va bifa n'wana wa vanhu swa vava ma twisisa nyana so ku protect-a munhu wa wena wa n'wi tumbeta yeah. kutani loko u endla vahakatimba a ku na la nga ta n'wi delela ma yi vona inkomu so hi yo yaleyo mhaka ka teso kona mi nga vuleli ku na yin'wana futi na comment la ku na yin'wana futi yi ri oh, khometani oh, oh, khometani khometani mi nga zi mi chava khometani ho pfala futhi va ri ku na xivutiso la okay message kahle kahle Lesson. yo message wa mhaka ya ka za boxa a ndzi se a ndzi se hila na sweswi hayi hayi hi ndlela leyo u fane n'wana wa vanhu mbheni. hayi hi ndlela yeleyo kasi minjhani na yi okay um a ku ri na kama un'wanyana ku ri na a na ha swi tiva ku ri yini ka facebook A ku ri eish nghazi a boxa va ri na moya lowo hi post-a post-a loko hi comment-a. Va tshama va ni post-a na leswi mbilu ya mina ya ha vava. Ni ta apologize mi nga vileli ni huma la ni ta ka n'wina straight ni ta apologize ne. Ende Se ene xivutiso i ku ni ta ni ta no i i se ha pfala ni ta ni ta ta ni ta apologize but on a serious note ni a ndzi se tshama ni sukela munhu na wun'we na siku na rin'we ne. ni n'wi attack a nga endlangi nchumu ku va ku ri na something or ku ve na misunderstanding a a hi tweni xivutiso Oh, a ku ri na misunderstanding cause mina a ni lo mention-a munhu a ni nga vulangi nchumu ka comment ya kona se na hlamala ni tlele na pfuki ni pfuxiwa hi tikholo va ri yi le ku trendeni masesi a mi nga vule ni ta apologize lowu hi huma lawani kumbe ni public i apologize ni sesi mi hola na loko ku ri mi hama na loko ku ri mi ha munhu ni ta mi fasala munhu mi nga vileli Ku- hi nga hi nga nyika masesi a byela ku ri a trainisa hina u te yini gaza boxa akazaboxa chingela wiki ya mina ve va kombela mi n'wi baza o ni mi baza a ku ri picture yin'wanyana mbele bomba jacket ya ma- ya mihlovohlovo yin'wanyana na sweswi a na ha yi mbali

mi kuma ku mara a swi za swi pfuna nchumu swi leswiya ma vona a swi na mhaka mo- mo- ni ta apologize Hi ta apo- u ta apologize guys rhani va le ku Mo subscribe 50 rhani nyana. mi share mi mi ya mahlweni mi kha mi hi sapota la ka xangani pala gang sana. podcast ya A nu ta yi xave yi tibiya Tuesday. hi yona na? Ha pala. Eh? xi ri ve rivala va proper apology 500 hi swa mukelini va ra hina fayini ya tixatheu a na ha ri ku swi tweni a lexi nga helela va ri va swi amukerini okay va swi amukerini va va xava ikesini ya so guys mi nga rivali ku share mi subscriber podcast yi ta va yi ri kona hi tuesday famba mi ya vona mi ta ti vona kwalaya na swilo hinkwaswo leswi kha swi ta swi nga endleka endleka mi ta swi vona yes hi tuesday hi tuesday Yes. loko ku ri ko a ri ku tlula tluleni u ya ku humeni competition ya enda ku na competition guys ne competition hi leyiwani mara ku- i think hi ta endla ka ti-province to hambanahambana cause laha hi le limpopo a gauteng hi ta endla loyi a nga ta kuma 10 subscribers hi ya na yena ka lanji genge leyi hinkwayo a mi xava swakudya hina hi meka xoko mi fika leyi hi nga ta hi ri kha hi dya kona lani loko ku ri hi ta ka spe hi fika hi mi xavela leswi hi nga ta dya ka spe loko ku ri ku na buffet kwala hi ta kwele mara a hi la munhu wun'we un'wana na un'wana u tisa 10 plus ku ya ehenhla wa ti-subscribers leyi nga ta ti yi subscribini hi mhaka yena ivi hi ya ka lunch na yena a mi swi tsakeki ku famba na hina hi ya dya eh? eh? loko mi byela munhu loyi a subscribe u fa screenshot a mi sendela ngumi ta fodela ka hina good hi ndlela yeleyo ta va kha hi famba se ho fana a ku ri timenemene ta ka gaza ne eh ti famba kahle na Shangani gang and then eh partnered with Bungeni in DJ I found. Ah. Inkosi. Eh, maybe mi nga va nyiketa na nambara yo subscribe ka yona ne Yeah. ya xangani gang i 067 067 028 028 4755 4755 hi lava faneleke va senda ko ti-screenshot ne so ka ka the next episode Mi ya nga se timenemene tiva ka hayi gaza na ti-pictures ta n'wina hi la to. so swi vula ku ka ka the next episode ya timenemene ka gaza yi ta va ka yi huma laha xikrinini laha nambara leyi okay nambara iri Number. 067 va ingeta 067 028 028 4755 4755 a ku sendiwi ti-view once laya Eh, na I ti- rate you want it, you that want line. it. Na- na- nambara leyi a yi tirhisiwi kwaha laha yi tirhisaka la ka hina hi nga laha hambi gaza bosh hambi mgobozi hambi lava nga hala kwaha na n'wana yi tirhisaka so yina ku na laha yi tirhisiwaka a nga ri ku kona ku laha so mi nga sendi ti-view once eh. ya dj se na loko na loko mi ri na loko mi ri na ti-question mi ti lavaka mi ta senda kwalaha ti-voice note um loko na leswi mi lavaka ku swi tiva na loko ri na lavo hetiwa laha um mi lava ku confessa ku ngo va mi hetini lava nga hala mahlweni ma senda kwalaya ta swi tlanga ka ti-episode leti landzelaka